vakhandle group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa vakhandle group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu vantlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandle group co.za rhumela rungula eka info at vakhandle group co za vakhandle group we are family aye mina mina yes of course

I want us to listen to the recording ya Kenaisi and and and and, and Mtimbani. And mara before hi yingisela ti recordings letiya uh, ni lava hi vulavula hi swilo swin'wanyana so remember your best friend is someone's enemy the reason why that person usually is uh, like mostly is your best friend is because maybe you have a common enemy or mihleba vanhu vo karhi and those people that you

so munhu un'wana na un'wana i na mbilu yo he has the bad side of him ku na munhu loyi a n'wi nyangatsaka like when you think about that person i twa no na papela a nga tipapela cool right so lexi endlaka no vula leswi i ku if mthimbani attracted you through art

Last u mfonerile u ni vutisa hi ti venue ne and I've replied as a brother to brother and and loko loko ni nga me loko ni nga ku byeli ku ni ya hostela kwini a ku ri reason ya ku swi swa ma swa ha ri ka process wa yi vona and wena after that u tsutsuma wa tsala ku Mthunzi

so loko a ku wa gegagega yingisela risimu rin'wana ra no excuse um ra kenise ka album ya i tripping um ni says ku na vatsonga king ku na vatsonga king vatsonga va trip king vatsonga what what what what and scientific blah blah blah those kind of things so mthimba is referring to that um

those are limitations um uh laha le ka ka hina swi nge tirhi um it's, it's, it's, it's, it's, it's very skewed it's, it's, it's a very bad comment from timban for him to say uh laha le ka ka hina uh ya hi le ka ka n'wina because u kulele kwalaho u tswariwe kwalaho tshama kwalaho so

of course ni munhu na mina munhu i will also oh okay he, he came through i must come through if i have means to come through if he needs my help i'll always be there that's a friendship mara leswaku na ni hi ku sapotini um eh, hi nyiki chance kasi a vo ni endlela xikweleti na loko ni sapota na u yalisa hi mani ku achiva leswi u nga na swona wena e le south africa la Theleta posta ya wena OF majita lama yale bush yale yale Mthosi is better va va hi pfala hi ri two hi nga hi nga host at all than ku we u ta u ta endla endla mali la wa ni twisisa hi ku sapota wa vuya futhi wa hi bloka bloka hina va la kaya ku hina hi nga host wa ni twisisa se ni kombela ku munhu u khansela event ya wena na hina u hi nyika chance hi host.

Ndzo ri ina na we e i le yini ene most of the things that you just saying there i feel like u swi vulavula out of anger a ni ta a ni ngi chavi ku swi vula u swi vulavula hi mbilu ya ku biha wa swi twisisa. And ya ya ya Khenas yi lehe seven minutes so ya Mthimbani three minutes so mara loko a za a vulavula leswi a ha lo tsaka a hleketa ku ya yi nge fiki la wa vo so i swi vulavula hi mbilu ya lunya hi mbilu ya ku kwata u kwatini ni nge chavi ku swi vula so.

Kumbe leswi ma ni vonisaka xiswona. Kumbe loko ma ni vona ni ri kule, n'wina ma ni tshame nkarhi wa ku leha na wena. Ni ku vona straight, na hlamala swa ku se wa fanele u act-a so. Okay sharp, u ri mehe ni ta ePhalaborwa ni ta ni ta endla ti-show ni ku nyike e chance u host-a. Kambe u sungule ku endla ti-show brother. Swa ku u sungurile ku endla ti-show brame swi irrelevant.

um loko ni cheka before that show you guys told me wehe rico um rico can attest to that ku ku fini ku ku halana ku na ti-event um people are hungry for events ndhawu leyi endliwaka ti-event ntsena hi le kwihi hi le hlolo i was like okay sharp let me come and test the market Wehe u think loko ku u wa ko kwalano ene u right if u na 20 years u tshama kwalano kumbe u na 30 years u tshama ko kwalano u beburiwe ko kwalano u right ene for sure u tshama ko kwalano by blood mara ka 30 years liya kumbe 35 years liya u tshama ko kwalano a u nga se na tshama na siku na rin'we u swi hleketa ku wena u le ku endle xona. Ko kwala, ni yo ta mehe, ni fika ni endle sure ni teste market ko kwala, ko kwala Mthunzi, ivi swi yendla. Right, u swi vona swa ku swi yendlini. Ni endla yan'wana ya vu two, u swi vona swa ku okay sharp swi yendlini. Now u va na idea ya ku okay sharp let me do, let me do ya mehe ya ti, ya ti, ya ti, ya ti 31. That time ni ku ni humese poster before, so ni lava ku endla sure kwala eMthunzi. ne ya ku kala e a yi kala e venue mara yi nyuku ni ta endla ku kwala mthunzi u humesa poster wena eh loko khuluma vu beach i would say ku leswi nga swi endla i swo swa vusati you didn't even call me to say e ntwana i want to do an event ti 31 or

Okay xa ku sungula why n'wana ya nga mthunzi ka event at 31 is because he knew ku me ni endla emthunzi i territory ya mina ni endlaka go right then fine u suka u ya u endle epic the word territory is very important i territory ya yena amthuzi okay nice khansela show ya meli ya diya ni mkulu ya le mthunzini yi move loko case fine ni ta ya kwini ni ta yi endle bush ni vulavula na

I swi tshika na Mhlanga ni nga vulavuli na Mhlanga because Mhlanga is a business man a hi munhu wo tshama a ri le Mthunzi munhu loyi a endlaka swilo swa le Mthunzi i Chris okay sharp Chris I've been I've been talking to Chris ni n'wi byela okay sharp hi endla ni post poster leyi ya khale leswi swi khuluma swa mina ni tsutsume ni ya ni ya endle poster ni tsutsuma ni poster that's why I'm saying ku again this is irrelevant for him to say um ni ya vulavula na Chris poster liya ya khale you don't have to prove anything you got access to the place just go to your event there is no need for this but this was to prove to to to a eh, empty man ku I did everything maybe by means uh, a hi timhaka ta ku loko ni endla swilo fast ni va ni chava wena a ni ku chavi wena

but la ku nga na ku humelela ku na valala ku na tinyimpi to tala so mehe Mthimba a ni n'wi soli honestly speaking to be honest I don't blame Thimbani if you see someone coming to your home and do well while a wu ri koho u nga swi voni you be like na mina I want to do well so i mbilu ya jealous leyi yena a nge yi voni and even his close friends won't tell him but i mbilu liya ku how. Someone from Buseta ta endla mali laha. Let us do it ourselves musa. We don't need to be booked by him. We can do it. Ma ndwisisa? Loko xi ku na no tshemba ku u ta yingisela u ri one. Xa swi tiva ku a nga one because voice note leya Muthimba loko a yi senda a nga ri one. Nene ya posta loko ni ku fonela ni ku fonele hi ku cheater ne a swi nga bohi swa ku ni ku fonela ni ku hi ngwenya ni vona u poste hala u ku December u la ku endleni xona. U ya yendla kwini xo ya wena? U ku we, E Epic. Mun'wini wa le Epic i ku cacile e Epic because i vone ku u ni makete, i lava ku ta tiendlela ya yehe xo. A u se na swi tiva swa ku xo ya u ya yendla rini, ni kumbe u le ku yendla rini na? U ya yendla kwini? Ni kumbe u le ku yendla rini na? U ku hi ti 21 ta December. Ni ku okay sharp. A u ri le ka loudspeaker. Dzimba was there. That's why ni ku fake ka loudspeaker because a ni lava ku va ni munhu, na ti solo swa ku a ni nga ku rhikhodanga tanihi. Se ma n'wi vona leswaku ri khoda ri khoda vanhu swa yena mutima swa ku khiva ti voice note mfana lweyi e swa yena Khenazi se loko u vulavula na Khenazi fane swi twa ku hi le ku rhikhodiweni otherwise ta tinyela so i dzimba dzimba i xiphukuphuku xin'wanyana xa mpandla xa ha ri jaha na mukhava mara i i I forgot this company name but what what what exi I forgot it ya but I know him through Golden Stars Awards and then from there we've been.

Loko u ku menta ni ta endla tixopo halani leswaku ve ni a ni wa kona. Musicaca ni makula lawa ma xavisaka ku kwala Phalabora hikuva makula wolawo a ya le Phalabora. Point. Loko va hlongorisa vanhu lava xavisaka eSpar, e lava nga tisa eSpar, va nga tisa eMall coz a hi va le Phalabora. They saw ma e market and come to Phalabora va ta va ta xavisa. Point. Cacani vanhu lava, sungula u caca vanhu lava va va nga ni mayeni le e ko kwala le va tirhaka ko vanhu va ko kwala Phalabora. Loko u ku menta ni ta teka mali ePhalabora. I booked you, I paid you,

There's a lot of people who come to Hlola va ta endle ti show. Did you go to them yo tswa kwini va nga endli ti show? Mhm. Brame i mbili ya ku loya sweswo. But you saying ku u na power ne? Mm. Then use that power brame if you feel like that power would work for you. Mm. Uh, use that power. Uh, u block block ti show kumbe u endla yini a ni swi tivi. Mina ni ta 46 inter December I'm coming for that day yani ndi ti show every day December me I'm coming for that show nditaendla show ya me a yi nge stop do what you do uh, ani swi ku ta swi teka to to which level mara whichever level that you wanna take it to will go there is fine me I'm coming there to do business just like other business people who are coming there to do business thank you I love it loko vanhu a va lwi

leswi a ni ta swi vula leswaku ma a na a na marito yo i mbilu ya vuloyi a ni na a ni na a ni a ni a ni nyikiwanga matimba yo determine ku vuloyi byi njhani swilo swi njhani but anyways me ni huma hi kwala all all I can say i ku but ni tshemba a ni zi byongo byi wrong the worst thing that Canis did.